Thank you so much. The Super Sato. For those people that maybe are watching this program for their first time, I'm called MC Omari Nash. Dhako ngude nigichake kore kubni ariyo to pod chwako strong tea. Omari chien ojemo ne mbele, wan chien mwaneno, mbele mwayoko. I want to bring this guy and as you know,

Yee! Ndogo Junior.

Aring pangalang changalang swangalang sing changalang achongolong changalang aha hey igone
Iyanya nango. iyanya nango Eh, mana ichana nango. nikechera Eh, Nikechera. Ere yalo kanye. Bucha ere yalo kanye. Alright, nga osebedo kanyo ma watch uh, ma wendo ma kawuono iluongo ni Ndogo Junior. Yeah. Eh, jama ma duonde ler ahinya iwinjo kachacha endo uh, iluongo ni ndogo junior maybe ng'ama nene for the first time inyalo dhi kacha youtube mare imanyo ndogo, Ndogo junior. Junior. ndogo junior Yeah. O- osegolo thumbe moko mabet omako piny achiel en iyanya Nyara- nang'o Iyanya nang'o? Eh, Nyara Jeni. nyara jeni Nyathi alego kiriweya. nyathi alego kiriweya ne Lek otera nyombo. le, lek mondo oteri nyombo Eh, lek notera nyombo. Nogo Junior jogi neni anena, jogi winji awinja, jo moko kuodhi akuodha, ah, to gikiai. Mm. Gikia ni Ndogo Junior ya kanye. Mm. Ndogo Junior ni ng'a? Ndogo Junior ni ema ni kipande koso. Koso Ndogo Junior pok okawo kipande. Ndogo Junior nigi kipande. Eh, dala ni kanye. Dala ni Migori County. Oho. An awuok Migori. Ya, awi- awinjo kiwero ni awuodo riri. Yeah, yeah.
Uriri. nyakwar madha Yeah.
okay koro uririe e pache uririe home Uriri e dala.
Eh. Yeah. Koro uh, ndogo Junior, konwa history ni matin nikech uh, mo- ka- kapok ichopo kuma intiere ni nitiere history ni kaka nichako uh, kaka kuma nonyuoli nitie jomoko ma nonyuol uh, oja uriri but nonyuol e Kakamega Mm. iwinjo Oh, ojauriri but en onyuole nairobi ka I- wa- waluongo giga ni bon tao en odongo taon odak taon kaka osiepe moro nitie miluongo ne ah, ganene nyakore lewi nyakore lewi en onyuole ma taon en dandore mokwongo tuwe iwinjo koro eh, i- i- koro- koro im- i- onyuoli kanye Eh, an kumonyuola Eh. onyuola uriri O- onyuoli dala onyuola dala ing'ama kienyeji ang'ama kienyeji okay Eh, onyuola uriri wa O- onyuoli uriri Eh, dala uriri dala monyuola Eh, Eh, konyuola uriri but eh, uriri kanyo to koro kadonge mhm. Eh, adongo kumoro ni nyatike nyatike Eh, ere, ere, ere tudruok man e, uriri ka gi nyatike tudruok man e kind uriri gi nyatike eh, nyatike kocha en ka dawa Onyuolo mamawa. Kadagu onyuolo mamau.
Koro gima de mi adag kocha Eh. en story mar mamawa. Okay. Kaka mamwa nonyuola to notho. Mm, Koro oh, noyudo ka mos, natin. mos, Koro mos, ng'ama mos. nanyalo dakgo ne onge. Okay. Koro dawa nokawa karom kama. Mamwa otho 2000 nono. Kapod itin Kapod kabisa. atin sana. Mm.
Eh, koro babwa no kanya dongo gi babwa Eh, ah, joma joma wuone to mostly donge neno kata mana kompyuta ng'ama noloso kompyuta nong'eyo emomiyo i kompyuta i simu ok yud fatherboard In- eh, onde gimoro iluongo ni motherboard mother ema rito gik moko Yeah. iwinjo koro diket fatherboard ei simu simu de koro rach mokalo I- iwinjo koro nidhi idag gi dayo kocha nadhi adag e dayo en e mother miwacho ni nyakwar ma eh, nyakwar madha ya okay Eh, dani pod nitie dawa ni notho 2014 tin pole pole pole Mm. mm. yeah. but uh, ji pod nitiere pod elemogi kane i Eh, kane ya nitiere pod alimogi Okay. lakini de bed ni kata de dawa no wetho Mm. apar de koro pod an kono Mm. ok apar kada asechopo nairobi ka lakini mago mpango mage nyasaye okay Yeah. koro i- irwakona ni okay kwane misome kadawa kanye masome Mm. to be ok asomo malich ahinya mm. Eh. ichwado buki go klas achiel klas Ariyo. ariyo Kule sa Dei. dei. kade ucha ucha wachupa dei kanyo to koro thum uzidi ma koro adwa mana we adwa mana we Eh, gimoro nyisa ni we to dawa Gimoro ni we, dawa- dawa- dawa koro mano nyisa dai. ni ni nyakwara ngima moro biro mbele ka ma siling mine na oriwo ni Eh. ok ibi oriwo Ok ibi siling ni oriwo. kendo ok bi tiyo kata siling abich ok bi tiyo tadwa pane dawa nyisa diera chaka anona anona dhi mbele Ichake dei ki bu.
adhi Eh, adhi eh, eh. abich ka Eh. Eh, omakoti we omakona jok naweyo
maweyo ah, chaka dok ichaki dok Eh, chaka dok ichaki goye ichaki goye Chaka go, ichaki chaka goye go nyaka biriyo Mm. Eh, aa omakoro to tamre Kocha. mera thum otamore juogo ramo oramo go kawinjo ka thum ywak loka cha by the way nahero thumbe mag osogo winyo sana Mm. kendo sogo abut kadawa kanyo machiegni koro idwa idwa wacho ni ei thum ka ng'ama dang' wawache ne ni menta mari kata momiyo koro ne ni look up to momi donje thum to koro en osogo ni Mm, nahero thumbe ne oh niero thumbe osogo nahero thumbe. thumbe osogo winyo sana ni winyo wujo zuba dogo dala Mm, mm, mm, mm, mm, mm. osogo winyo nahero thumbe ne sana Eh. sana lakini koro gima ne tiek chunya e thum momiyo koro daher thum sana Mm. atomi sifa mower obama migingo Mm. jothora dong uparo migingo jothora dong uparo migingo dong kane ne dawa tedo dawa wachiemo abiga Awa- Atomi Sifa we, popote ulipo big up bro eh ma Tommy Siva bwana Tommy Siva ni diko thum Obama thum mane owero go Obama no eh, koka ne en video no ogole gi video wadhi s- dire moko Desemba kombato kadawa kanyo Kaso en- ichulo siling apar tidonji nene en eminwoye ma e Christmas tarik piero ariyo gabich en eminwoye minwoye irgingena rom kama Gi- gi- inwoye minwoye gi gi miel moro mokasni ah piny piny piny ta Tommy yoke koro iyudo ka inuoye korumo ni Ichak ikete. igolo wuoko Eh. igolo wuoko uchako ujolo siling adek abich abich uchako Uchako donjo. donjo ichako unene korumo Eh. ichako igolou Eh. siling abich abich uchako udonjo
Atomi Saver, big up. We, we, we love you so much, bro, and uh, we really appreciate your work. Uh, one waero, waero, waero jok moko at least uh, touch ngima ng'ato kaka mm. uh, ineno gimoro kitimo in time timo with passion you don't know ng'ame touch kumoro mm. um, koro uh, ere kaka koro iwuok nyatike michopo nairobi koro kaka wuok nyatike machopo nairobi mm. uh, noyudo ka koro uh, asawera gi wach sikul mm. skul iwegi abiriyo skul to awegi e klas abiriyo kata mm. ariambo mm. mm. awe skul e klas 7 mm -hmm. to achako my own life Yeah. aywa nam kumoro ni kiwa ka tin sana ma oriemba riemba Mm. apani dewe riemba de koro an kuro Mm. oriemba riemba ni bwana nyathi matin sana ok inya ywa nam Yai nam Eh, ka.
ae nam ka Mm.
alafu babwa ne ywak ma pi wang'e chwer ma kogona sim kama Mm. nyathina wan f- kimilia wa Mm. wan eh, wan lang'o Mm. eh, wan kimilia wa en lang'o Mm. wan kanyamkago Yeah. wan lang'o koro kimilia wa ko yie ne dhi ang'owa E nam. yie nam Mm. koro babwa ne gonoga sim ka ywak e nyathina ang'o motimre Ibiro lale na. ang'o otimre Mm.
ibiro tho nono to awacho ni gima babu onyisi Mm. nyaka iwinji Mhm. awerago nikech eh, nayudo ka ane nam eh, no- nonyuolaga kili mo- mang'eny sana Mm. Mm, nonyuolaga kili mang'eny samoro mane ane nam kucho yudo ka nitie mama na moro matin man dala Mm. nagolo omena tatero ne ousona fur fulu ousona Mm. koro kawera gi mago to nyasaye nodhi omiya pesa na mo matin Mm. to awacho ni ah, adwa somo kompyuta Yeah. koro achako somo kompyuta Mm. 2016 It, itimo IT.
eh, Mm.
printing eh, lamination mag ID gini gi Mm. koro magi gik mana achako timo 2016 Koro iduogo i offer cyber services. eh, Mm. koro adwa achako somo gini mos Man, mos. man, mane time migo migo mana chiko- koro aduogo uriri Ud- iduogo uriri. 2016 eh, Mm. koro aduogo uriri Mm. 2016 Iweri gi nam.
koro iweri awera gi nam. nam yawa Mm. pesa maseloso matin ni oromo oromo we alos go adok gimoro go adhi asom go kompyuta Mm. to seche gi ng'e nagombo thum to pod athin mok anya dhi e ba yani adung' adung'a kian lakini joma nena to nena na tin mok anya timore na- Ok, ok. anya donje ba Mm. ayudo ka onge ID Mm. anana kamano koro achako somo kompyuta ka Mm. to kompyuta odhi obaga matin pod ok ang'e lerne to ng'ama ne nigi kompyuta ne ne nigi mashin mar car wash koro awera gi kompyuta ta aluwuok e car wash ka Mm. koro adonjo e car wash ka to alidho kompyuta matin to an e car wash ka. Ikawo wash, alidho yeah. ka to an e- koro gima degola dala ma dekela nairobi ne en chief ma korwa Mm. nobiro chieng' moro kanyo nyisa ni bwana nyathi mathin sana onego bed ni idok e skul to nonyuola kia ni nonyuola ga nade onyuola ga sira moro then Mm. onyuola gi wich teko moro Mm. noyudo naduokra gi chief marach sana Mm. manyise machung' kode manyise ni ananyise kaka na- ne ne wiya nyalo paro
ikoni bwana chief Eh, mama isha na mimi sipangweni koro 2016 december Eh. ma koro wadonjogo e januar 2017 aromo gi boy moro napoli jasuba wuod mbita yeah. koro apoli jasoba nyiso ni bato awinjo ni go thum nairobi mm. nyisa ni ago thum nairobi mm. mani wuoyo ga poli awuoyo kode mm. nyisa ni babe dang' adhi kodi mm. ni to ing'e igang'o e thum ka nyisa ni ba to manyalo timo gimoro amora mm. ni bwana in isetimo kanyo nyisa ni ban ga digiri ni kopo na wadhi kodi kopo ni an an kopo na dhi kodi tadhi timo gima tadhi timo gimoro amora minyisa ni tima tabro Atimo. timo ting'e ni mano yudo Eh. kaneno mana kosoko gini go live band to pok namuloga onge gimisi onge gimoro amora ma samulo eh anyise ni bagi na awinjo ka ringe remba ma kopo ni dhi koda nairobi mi miya chance mimiya chance to gima inyisa natimo abotimo Ora bolo nyisa niya, Eh. many faya wadhi Nairobi. Mm. Eh, many faya wadhi Nairobi. Eh, ma- Lakini ma change ni manyo ma kata koro iwe chiemo. koro gima napolo nyisa, nyisa ni bata anta an gi ja- ng'ama nigi family. Mm. Idhi dak kanye. Tanyise ni ba Nairobi wedi na ng'eny marach. Mm. Ok anyal koso kar nindo. To seche ng'e ni ng'ama ng'e Nairobi. Nairobi ok. Nairobi anyise ni Nairobi ok anyal koso kar nindo. an miya chance achop Miya cha- nairobi achop nairobi eh awacho wacho ni bwana adhi dhi ga pole Eh, bwana ba many fair wadhi many fair anyise ni ba mano fair.
2016 2016 December.
mm. En ana December koro gibire December na. december mhm Ma koro mm, romo Januar. mm Onyisa ni awuok dala ka tarik abich. to seche ing'e ni wan tarik piero ariyo gi wiye odong' ma wik moko ranyisi ni baka us matimo ni gini nigi pesa Mm. ka mana ndalo adek kende to Ayudo alufu gi mia pesa. abich no asayudo wadhi Nyisa ni- ndalogo be biro nairobi mana mia abich mia auchiel Ah, ah, ne en aluf O- ah, en christmas ne En December. Christmas, December.
Eh, december en ga alufu Mm. kata alufu gi mia abich Mm, koro amanyo feya kasamanyo feya mm, to abedo go redi manyise ni ba asemanyo feya to nyisa ni sawa mm. baba ugini ung'e ni dhi nairobi tanyise ni nasawuoyo gi babu ma sadhi anyiso nyaka babu ama babu nyisa ni sawa kidhi nairobi onge shida mm. tek ni odhi rwaki koro ing'e nadhi wuondo babwa kocha ni ayudo ng'ama dhigo nairobi dhi rwaka e ode mm. wabiro ga pole nairobi tarik abich 2017 2017 yeah. mwako loko mwako loko Awinjo.
wabiro nairobi Mhm. kana donjo nairobi mano was the very first time ichopo nairobi machopo go nairobi pok nichopo kumoro podi amora.
pok nabiro ema sani e ing'eyo ma adhi dandora
koro narobi obwoga Mm. Eh, narobi ok chalna Gor- go- gorofe geche ng'eny Eh, Eh. in nge- in gima ing'e man go mwot en mana tiang' to ka koro iyudo ka ute ne go mwoto mwoto mwo- koro Eh? nerwa moro odak nairobi Mm. Koro ing'e nachako penja Poli mane wan go cha ne Poli. Mhm. Nerwa moro odak Nairobi kata awinjo nodak Kayole. Mm. Poli nyisa ni Kayole bor. Kayole bor. Anyisa ni koro wadhi ane kumugoche, kumugoye thum. Mm. Wadhi e back Ibira kumoro ni Mimbas, tindo muke. Mm. Kwadonjo ka. Mhm. Omari bani ema na survive e bakanyo two years
in idhi tiduogo mana e baka baka ema nwa base ne wachako gocho friday to sunday oh, koro Eh. in in ok idwa weche mang'eny in koro kanero cha be aloro kadhi in in ja awacho ni koro adwa temo matek eh ma ang'e thum e club ni koro ing'e nadonjo nairobi ka Mm. thum be nasawuondo bwana cha ne nya timo gimoro amora Mm. thumno be pok namulo Giming'e yani okay, in short giming'e go onge. onge
koro miya jawa jawa natemo ni thum dhi kocha dhi imayago Mm. neno baneno marach sama imayago kian nigi jakia Koro awacho ni gini nyaka ng'e. Igoyo chake chake chake chake. To thum dhi konyo yo sama ayaga go marach. Idhi ongeng'o.
Koro kwatieko thum chieng' mokwongo, juma mwabireno wagocho. Mm. Polo odok keta piny to nyisa ni ba, ni nyisa ni ing'e go thum. Ajawe kia goyo, ikia wer, onge gima ing'e goyo. Itimo nang'o, idok dala. Anyiso Paul ni Paul ok anya dok dala. Dala to kadog.
ok adogi.
Gini nyaka ng'e. Eh. Thum ni nyaka ng'e ang'eya maler nyaka ng'e thum. Koro ba I survive a bani mm. two years 2017 makata ma Raila dhi chamo muma Uhuru Park adhi makata ok ang'eyo ni Uhuru Park no ni kanye naluwo gach reru tir ng'ato nonyisa ni kidwa dhi taon ineno reru ni luter nyako uru pako reru ni niteri ter nyako uru pako naluwo gach reru ter omari ma chopo nyako uru pako adieri mar merwa gende gach reru mineno reru no ter Nataka ni, ni, ni wuotho. nawuotho jadha to nyisa ni kendo sama giduogo Ilu tir kik ibagni nikech ionge fea aonge fea. Ng'e ni kura ji ochachni Hey. kama kama. 2017 of Nairobi. na dhaocho yudi Nairobi oyuda Nairobi ka takia Nairobi ka oyudo ka kia koro miya direction koro ing'e ni ambe na an gi riekni na moko awacho ni reru ni ka ng'ano nyisa ni alu reru ni tir nyaka ng'a chop town Mm. to ka chopo reru ni tero nyisa ni dhi chopo e lam kuma koro en flyover kama Mm. tipenji Mm. ni oro pakere Mm. tidhi siemni idhi dhi kama left Left. onyisa ni ni left kichopo na en left Eh. lu koro kisewuok uru pak kang iduogo Mm. chak iluloga chireru tir kendo Awi. nyaka ang' iduog ichop ka ni ka dong' ing'e ni ang'e ka Nalo. koro in reru i- okay Eh, gach reru no enda achi gach reru ne ndacha kendo awuothogo 2017 2018 Eh, mano ka dwa nang'e i nairobi eh, koro Town.
idhi tiduogo adhi Idhi, taduogo adhi taduogo tiduogo. adhi taduogo awinji baba e gima re- e gima ang'ego town ka ma koro sani sani to koro Ah, ijabomba sani to koro ajabomba koro ere, ere kaka nudhi ka pole mm, nikech nga- nga- ng'ama ng'ama kia- ng'ama ok tim gimoro amora e band to kata chulo tek iwinjo koro Mm. apoli nohera Mm, kendo alamo ne nyasaye mm, nokoriemba norwaka maber eh, kendo nomiya gimoro Yes. iyudo ka nwatieko sunday saturday Sun- eh, friday saturday sunday Mm. iyudo ka omiya nyamia beach moro Mm. koro nyamia beach ni nitie kaka na survive go from monday to friday Mm. Eh, En, en, mae mono chiembi i- iyudo kaka ichiemo eh, iyudo kaka itimo gige ni achiel ariyo adek achiel ariyo adek macha noyudo ka naonge mahitaji mang'eny Mm. nan mana gi bunde yano kende Mm. sim naonge go nan kamano then nabiro Igori nitie- kata- kata simu nionge go. Ah, ah. Da- alafu dala ne 2017 ing'e ni nawuok dala gi sirwaru moro nitiere sot moro mar side pocket moro mar check check mar polise ni yudo ka nowuok Mm. ema nabiro go nairobi gi wuoche moko nan mana gi wuoch achiel Mhm. ema nadonjo go e boma koro yudo ka naonge mahitaji mang'eny Mm. Eh. yani i- ne in kaka in no An nabiro nabiro biro Nairobi kamano ing'ama ing'ama ing'ama neno wakachacha endo ma iluongo ni ndogo junior ndogo junior miyowa stoche matin kachacha endo nikech kaka jothumbe wa jomoko nena nena jothumbe wa kagocho uh, wakie kata ni giya kanye M- jomoko rito mana mondo owinj chieng' yuoloji ka ng'ato chieng' moro osenindo koro kiwinjo ni ah Kar Omari ni ne ja Siaya, kar Omari ni ne ja Migori. Mae momiyo wabiro gi chenro ni ende mar mondo wating'rego malo to wan kaka oganda Luo be wanyalo ng'eyo uh, jothumbewa to wanyalo ng'eyo gik moko ma be gikale to wanyalo be ng'eyo kaka ing'ama samoro temo ni odonje thum inyalo ng'eyo gik moko mantiere ma kidonjo Tiseng'eyo ni gintiere. Oh, ma jago mosedhi ahinya nyocha en e Ramogi TV. Uh, ah, inyalo dhi ng'iyo uh, videos mag Ramogi TV moket ma, ma recently machani tagi kadi mono in e Ramogi cha. Mm, Ramogi nyocha ntiere last week. Mm. Uh, Monday. Monday. Mm. Nen tarik? tarik ariyo ne en tarik ariyo Ne- ah, apani- apa- apa- aparo kamano Oh, i- i- inyalo dhi ng'iyo kachacha endo ne show ler kabisa mago e gik mwadwaro wahero jok man gi platform to wakelo jogo machalo kamagi at least ji ng'eyo ibedi ng'ama neno mondo mi gini obed effective en koponi ati isewinjo uh, ndogo junior idhi kachacha youtube mare isubscribe Mm. Oh, eka miye mijing'o mar golo thumbe moko ing'e ni be gimoro kitimo to ji oling' aling'a mm. ok okelga uh, ok okelga gima oluongo nang'o ok omiyiga mijing'o mano emomiyo jok machweto ong'eyo joma chweto joma chweto ong'eyo jok machwado nyithindegi nyathi kok ywage to ok ok ok mi ing'e ni to be isediscipline nyathini kosang'o mm. wan joma chweto wahero ni

ifollow i like gik motimo mane ka wang'eyo jomoko ohero ni oh, you are talented and you go far mm. i go eh. far ma kata fair far ma kata ng'ato ok onyisi ni mbabi ma mar chai eh. go far gi kech idwa dhi idwa go far gi kech tibe wuotho to ni keep it up i keep up i keep i keep up kila siku keep it i keep it i keep it up to ki subscribe yeah. i keep it up to ki follow eh. i keep it up no mm. walokre uru kaka wan joluo kwaneno nyathiwa kopo ni timo gimoro maber wamiye uru motisha ma emomiyo wabiro gi ndogo junior dhi kacha youtube mare subscribe manye facebook manye instagram dhiye twitter dhi tiktok donge intie TikTok antie.
ndogo joni ndogo joni eh be wayude nyako moro ma bende nigo sienye moro maber ma nyasaye nomiyo ing'ielo matin mm. mano be ka koro wadongore ndogo joni yes koro isedonjo nairobi koro adonjo nairobi isebedo ng'ama tiyo ma koro ichulo eh. Eh. Mm. koro nyisa kaka odhi ma in be kori bedo ni bwana koro ing'ama go thum I- i- nidonje waya Go- ere kaka itimo mi igo thum sani osiepna moro nayudo en mani akia ni ok anyal paro nyinge sani Mm, And then nodhi olalna mm, koro osiepna ni nonyisa ni ba noketa piny mopuonja wantu oyuda ka thin koro ochako puonja nawe skul nang'o Mm. tang'o momiyo abiro Nairobi tatin Mm. gik moko machal kamago koro Yeah. chako nyisa ni kidwa ni gidhi mabor e thum ka mokwongo kik imadh kong'o
maino kimethi a kong'o kamadhe koso kimadh mano mbele Ah, ah. kamera kong'o wacha kamadhe wacha mos jomoko kwinji kong'o kamadhe okay Eh.
Aha.
kik imadh kik kong imadh kong'o Mm. kik idonje mon
Ah, dong mon gi time support wa yawa. Gi support wa ndeyo. Kata na manyo dak moro. Imanyo moro.
Eh.
okay, kiki donje mon. Kiki donje mon. Mm -hmm. Yani onyisa ne ok ni mon, mm. onyisa ni kiki eri nyiri. Kiki ko ji. Ah, in short, kiki donje chode. Kiki donje chode. Tukari yeah.
pando nange nyiri to nyaki yer yawa. Yawa da ko kier to mago fans. Eh. Kiki donje chode. Kiki donje chode.
Kiki weru wendeji. Mhm. kik iwer wend ng'ato Wer mari.
wer mari ma kata orach koda ji ok miele wer wendi Mm. Ma in ok igo copyright. ok ago ake kata wero Eh. mana adieri ma, ma kata imiya mana ang'o ni wer nathum ng'ane Mm. jabaakia nyasachiel pok atemoga ma in gimoro ma ji chako gi thum ng'ato ni ati idhi joma ong'eya ong'eya maber kata ja keyboard na ong'eya okia ong'eyo ni ong'eyo ni ndogo junior kata gone mana thum mane mane Mm. to ok dower ng'eyo to ang'eyo lakini ok anya wero yani kaka anya wero no ot- osatama asaka kata te- kata temo motama Mm. Eh, I- manyiso ni nirwako gima gacha nokoni narwako gima ng'acha nokona e chunya Mm. Eh. okay Eh, nonyisa ni gik minena nyisi nonyisa ni gik minena konigo Mm. duoko ji chien alafu kik iher weche mag yath mm. Eh, ah ma ino lam kolosi Nyasaye. kech jo- jothum mawinjo ni ikwonge loso gito losgi alosa lakini hata an anagoye kaka an ni Eh, matin mayudo no mabe Roma. mabe mana dwa penje ni ati bang' ma itere iri ng'ama nolosi adhi olosa bwana an jogi tinde oola gi gini samoro emomiyo pok ait lakini pacha onge
no osiepna moro nyocha timore interview nyocha okona ne uh, thum ok en mondo hit Mm. thum Ehe. en ni ibedo gi passion to gi message migolo ma ji Ala- winjo kamano tim giri yes we manyo niya ni ni ni wamanya ne awinjo ni joka dhiga mombasa mondo mi ait iit nade idwa it mondo ang'o motimre no ineno siling alufu ariyo miyudo cha mm. gino romi yeah.
an mayudo noroma Mm. an thumi ma onge gimoro amora matimo mm. nikech eh, nitie kata biashara masatemo yawan Mm. lakini osatemo podho in in nairobi ka gi music thum thumno thum tiji mano e gima timo sama oonge to kawe noonge iyweyo to kik iwe ni ng'ato koro weyo ni ndogo june cha koro winjo maber ba Samoro awinjoga matek ma aduoga piny. Samoro anenoga kata kech ndalo adek. Eh, baba kaka ipong' ni bwana. Nyasaye chielo kawuondi mari. Ma kata kech nyiero, Ah. kech wayo. Ing'e joma nindo kech. Ba samoro Three awinjoga- days. Eh. An an e oda kanyo to kata kata mana jiranda ema ok ding'e ni anindo kech kanyo. An ma a- achungo ta amodho pi tadok e otandana kanyo. Taketo thuma ema winjo. Kane Kidi- nyamoka moro to aruwo nyuka. Ka sama ayudo pesa nano, awuok adhi ang'iewo nyama choma achamo. Amadho del monte. Ah, kadok mano e sa- ot. mano sama pesa Mano olimi. sama an go.
pesa wendo To sama aonge go, to aonge go an mana e oda kacha. To umi- mi- Ka gocho ne osiepena moko nitie ma an go ka mage. Ma ka gocho ne ma nyiso ni awilo nyakwaro nanda. Mm. Orna mia ariyo awinjo matek. Baba noorona. Awilo. Caleb Asha Caleb Asha. orna Ehe.
Caleb orna Eh. Okocha wuod Alego Siaya Okocha. an matek Okocha Okocha oro. orna. Mm.
komwono Mm. awinjo matek ba orna baba na orona Mm. an gi osiepena mang'eny Mm. juma luwo deseme kombewa gini Juma. mago osiepega Mm. silim nyarawendo Slim Nyarwendo. mago osiepega Promoter manoma enta ng'e. Enta ng'eyo. Mago jok mok weya need page. Mm. Aviko wuod god jaoko. Hey!
Aviko. Mm. Be seteme wuod vibi. Ochieng mako panga. Ochieng. Mago jok mok weya need page. Mm. Mm. Osiepe ging'eny sana. Mm. Ging'eny. Osiepe, osiepe ndogo junior wakawo thuoloni. En mana ne ya. O- omiwa slot mar dakika matin e, to chieng' moro nachaka luongo luonga ndogo junior two hours oluongo mana osiepe onge gima openje owacho wache ni an ndogo junior kawuono abiro luongo osiepena to ochako umari nas osiepe ma kagochone to nyaka gona reverse call O- okwano osiepe te okay koro nitie gimoro miwacho ka ndogo junior uh, kik inena piny marach mm. but uh, jopiny be gombo ng'eyo mm. ni ei ohangla ka ugo ugo ugo gik moko adek mm. ugo thum mm. ugo pang'ang'a mm. ugo mon mm. iwinjo mm. ne onge jathum manyalo bet koko bet gi cartels moko mm. ma kopo ni ati ni wuoyo ne ndogo jori maraj mm. tigo dhogi mm. iwinjo mm. magi gik mwadwa ni wa transform nikech mm. oh, jathum oningo bed ni go thum ok ogoji mm. iwinjo gik moko ma daka matin nikech uh, ang'e ni fans are customers mm. to customers are always right mm. ng'ato nyalo koni bwana ndogo onge gimiwero Eh, mano adieri be ine gi cartels ni moko ma kopo ni ng'ato o- obani kata wach mane facebook ego dhoge kangundo hapana mm. in yo- in ionge gi cartels ni bwana wan wan team wan wan team ndogo kiwuot igo dhogino samoro gimanyo samoro jomuitgo ni kodgi jomadongo man malogo ni kodgi lakini an to aonge go
an gima ng'eyo ni kata ibed gi cartels mago ji kangundo road ibiro goli saturday hii ki- i- no ibiro goli friday hii ki saturday Saturday. kaka wan koro watere tera piny mos wago thum aya Um, mani ma- m- mani se isego achiel oko Mm. achaka penji mar ariyo Mm. ionge gi mon moko Mm. ma at least ng'at achiel nyalo chulo rent ng'at achiel gaso jas uh, ng'at achiel kopo ni ati idwa kata dhi o- out ng'at achiel nya miyi kata gari midhigo dala in ionge jogi Omari kanyo to aonge go. aonge go Ah, aonge anta manyo.
Mana adieri. In ionge go kabisa.
ni agoch ni ni an gi mama moro ma chulo na ot Eh, kata mida Ma oda cha kode. samoro chanda chulo Ah, we kata machulo ni ot. Mm. Kata mida kode. e kendo oda to pok alewe ninde oda ninde pile ma kata jirani ong'eyo Ma- o- a- pile an oda ninde pile Maonge jagari moro misedhi nindo ode. Be jombe moko. Ah, Nogo gigi bo- gigi boket e e media. Aonge jagari, dong man dadieri. Eh, igola igola gogi kama timake kama Ah, ah, ah, ah. eh kata kata- kata- kata mili kilimani moms Omari wanyisi gimoro achiel. Eh. Ni dhano nonyuol mopogore. Mhm. Mm. Akia ni anto nonyuola nade, dhano nonyuol mopogore. yeah Eh, dhano koro nonyuol in, in short inyalo kono inyalo kono jok ma wuoyo oko ni giwe involve ji ni johangla Giluonga luonga specific gima names. dwa wacho niya Mm. jogi Mm. ok ni joangla kende Mm. baba chode nitie ok En ni gima chode nitie. onge Mm. to gima pod wakia ma be kata thum moro adwa golo sani Mm. ni to chode nowuok kanye nikech polo to onge polo dhano orwako lewni ma rochere kendo jogo lemo to kopo ni baro to in kobel mach wang'i chode nowuok kanye Eh, Chode noa kanye? Koso wa e lo, e lo to onge ng'ama nitie. nikech lo bi kimana kendi Ii kimana kendi.
pok no iki jarie ne wege dhege tim Ewe gidhi gitim kono.
To polo boonge go onge. kare chodo ya kure Chode noa kanye?
Koro Eh. chode nitie. Mm, To ok ji te ma chodo. mm. To ok ok hero mar ng'ato mar chodo.
An ok yo- ok ichod ni hero. Awinjo ka Fredi wacho ni an ok achod na hero. Ong- ok en chodo kata ineno nyiwa moko mapak ka Mm. ok en hero mare mondo odhi opak kanyo Mhm. eh, ok en hero mare en be nitie samoro ma kobedo piny komakre kama To penjo.
to penjre Magi tang'o matimo.
ang'o matime lakini koro gima onyalo timo onge nikech kenya Uchumi. sirkal ma wan go e kenya gi uchumi ma wan go e kenya ka Mm. pak mineno ji pak kani kata dhi mana india kata dhi mana usa kata dhi mana dubai kata dhi mana ok diyud ka nyako l- pak Mm. En ndiyo nitiere clubs moko ma ji miele gi lewni ma iyego Mm. mago to nitiere kata us kuro nitiere Mm. lakini pak moro mineno koro nyiri ochung' pakni En to onge. Mano but kadi- but but ing'eni jo kaka be ok okawo ok okawo duk mineno wakawo ni so serious Eh, it is a normal thing eh, eh, ma iyudo ka ng'ato nenia kamano and it is gone but I, I love I love the the Arabs mm. e, e piny Warabu iyudo ka nyiri umore te mm. wange kende Eh. madong' ne kumoting'o dubai gi Du- e dubai onge ok- ok- ok din- ok dine kata bam nyako Yeah. ok dine koro o, gima kwayo jok jok mane jok mane jok mane e mbele jok mokawo loch jok man manyalo konyo tafadhali. Jotendowa madongo. jotendwa jotendwa o, ma joluo mawinjo gini uh, timuru gimoro mm. nikech uh, gini dhi chopo to an extent mm. ma koro ji biro kata bwana ng'ato biro kata approach to koni ni bwana miya gima in ukati negi nikech ng'ato ng'ato ka ng'ato yani ji koro struggle mondo live ineno mari mm.
ineno kenya ka mm. de beni winya yore jotelo moko ma serious mm. de koro thagruok mineno mang'eny ni onge mm. e de koro thagruok mang'eny ni onge nikech eh, gimoro apenjra ga ni to Kenya ka donga winjo ni loso pesa Kenya ka Mm. to gowi ma pod iolo oko ma wuok oko gi magang'o Pesa iloso iloso delaru. to awinjo ni pesa iloso Kenya ka Mm. ang'o ma mono jogi mondo olos pesa ka nago mbaka gosiepega kamano to ne ginyisa niya ni value mar pesa nyalo nyalo dhi malo ma pesa koro pesa Kenya bed mapiny Mm, madog piny madog piny Mm. to apenjo ni koro kodok piny to dhano winjo maber dong ngima ema duong' Mm, kaka tanzania eh Kaka Tanza- tanzania ing'e ni amin nogolo order no ma pesa pesa nobedo publish eh to dong ngima ema duong' Mm. to ngima ema wadwaro Mm. in ipa ni odiechieng' achiel nyithindo inyu- inyuolo nyithindo adi eh, mang'eny mang'eny sana Mm, koro ngima ema duong' Ngima. jowagi okonywa yes giwewewa wathagre kaka ineno wa- nitiere kata sani nitiere jok man gi talent mang'eny sana Mm. lakini koro kaka onyalo wuok gi talent neno omari omari wanyisi gimoro nitiere upcoming artist mawer ma kata koro ketgi gi king mar owangla maduong'no ni mondo koro gigo thum Mm. ba ower ma ower ma kodwa kwano gige love yani steps mag love kaka love en kata odwa wer awera ng'ato odwa pango na panga ng'ato wer Mm. mipenjri ni "Ih, lakini platform gi kaka onyalo biro malo Ng'a- onge ng'ato nowacho niya ni inyalo pango ohangla ndi but pok opangi pok opangi inti pango yani Ipange ba. ipango but pok opangi omari kata anana minena bedo piny ka ndogo junene eh samoro awerga mm. makawo mic maket piny madhi e cho tamna mubuda nyango nyokech to mawer malich kamano to samoro be adhi makocha niyudo ma ka ng'acha wer kaka werni ang'o madhi mbele pok opangi ng'ato nokoda ni ni iyudo ka jomang'eny mm, e music ka ok odepend ni iwer ang'o mm. ok odwa ng'e ni iwer ang'o gima ng'ato dwa ng'eyo mano ng'ama werno ni mano mari ah mari to adonje koro mm. kato mari fuolo to nikech nosepango mari mm. ji dhi donjo to in koro kati wer manade yani en mentality ma ng'ato oseketo mm. for example ruto odhi kisumo mm. ruto konu ni yawa mm. kopo ni oyiera adhi ensure ni gowi ma un go ni achulo kenda te mm. ok odhi bedo mar wi jopiny mm. ji biro koni nang'o we baro wiwa bwana isewuondwa ndalo mang'eny Mano. Mm. to raila odhi adhiya to mose mose penjo penjo undie an kom ni madwa nutera gima duong' madhi timo to onge ji nyere nyere to go, "Ah, baba en mentality iwinjo to koro wan be wawacho gi youths modongo ma- madonjo ni we need to transform politics kendo nyaka wa, poli, uh, wa, wa transform mm, eh, industry mar music iwinjo thum gima lich en ni ng'ano wer ang'o ok ni ng'ama wer iwinjo mano gima nyaka wang'e kapok ichayo ni ati ng'ama opang kanyono ni mano ndogo juni ah wadhi kuma wadhiye kuongi mi ndogo juni a time winja ni ni ndogo wer ang'o Ower ang'o? eh Samoro inyalo yudo ni wawer mamit, Mm. yudo ka wer mamit sana, yudo ka jathum wer mamit sana, Eh. lakini okoso jatugo. Koso jatuo. koro mane gima challenge ma wan go Mm. Kas- Mane ka- challenge kasto bi- mano. kasto- kasto bing'e niya it is also a challenge gi upcoming artist G- ng'ato donjo ka onge oonge gi patience yani en, en gi high expectation mano ng'ato omiel ne fredi jakadongo dereyo dereyo obiro iri odwa no- od- odwa odwa expectation ni ichule mang'eny molo koro kata mana jekadongo ne chule To Iwinjo? seche go kia ni in upcoming artist Se- in piny. eh, okay koro gim- gim- gimwatemo be uh, advice ne joma donjo e industry tulia ing'e tich ilos nyingi mondo bechi ogore kende Mano e gima nyalo nyiso ji. mm. Mano e gima nyalo nyiso kata upcoming artist ma kaka an. Mm. Anyalo nyiso jok magombo chako kaka nachako. eh. Bed piny ting'e gima itimo. Los nyingi. Wan gi bwana moro iluongo ni Otis Wuod Alego. Mm. Nok waninde. Ne thumni. Two years mi nakwano ni kibirago. Mm. Nok waninde. Ogo keyboard to awer. To seche gi ng'ena wer kama. To en be seche go kia go keyboard maber. En Ogo ogo kama. ogo. Koro ugo gik mokere. Wago gik mokere.
Mm. Ma nwagoyo. Ma nwawacho ni ba. Kato koro onego bed ni wadhi e studio. Adier ma Nyasaye ka nadhi studio ka nawero thuma mar Nyarajini, nago thum maler. Yeah. Nago thum maler seriously. Ma ji opuoyo ni ah. Ma ji opuoyo maber sana. Mm. Kendo eh, Nyarajini agone erokamano maduong' sana. Mm. Eh, agone Nyarajini erokamano maduong' kabisa. Yes. Yeah. Ma iluongo ni Ndogo Junior, samoro kore kidonjo kaendi iwacho ni awato manga ma kawuono mari wuoyogo ni endi kata magi jok magi ma wuoyogo kawacho ni anto koro ji ong'eya te. Koro kawuono wan gi Ndogo Junior. Ndogo Junior is uh, uh, an artist. Yeah, is an artist that is doing the Oangla genre. So you can go there

you can as well contact us or if you want if you want us to host you we can as well do that this is the super sato kapok watieko mm. uh, ok wanyal yaka mok iwachonwa gini mm. kech uh, iwuoyi maber mm. wuoyi mopidho tike wuoyi ma wang'e yom eh, ji penjo mm. to be isemako bad ng'ato koso in uh, single to ka in single be isach eh, koso in ok isach in isebedo ni koro idwa timo bachelor degree
Hey, Omari. ing'e ni nyombo en choice Eh, nyombo en Omari. choice koro Mm. oh, iwacho wacha ni ah, ng'ato nitie kata mm, mm, mm, anono kata an e engagement pod apimo pi apimo pi en ti pimo pi Eh.
Aha. Ok an single. Mm. dhako be ok adak go aonge kode Mm. lakini in e ng'iyo eh, Un, yani wanya wacho ni in e relation a- ja Kanyo. okay Mm.
koro uh, ing'amono uh, dwaro apply kik chunye tho nikech ka ng'ato kone ni nie relation pod opimo pi inyalo bedo serious molonga mopimogo no mabi kawa kawa hey, sani jogi kawo ma ing'ama nya- Lakini- ing'ama nyako mokasore ni ochwo chal wachal ok odagi wachal wan ok watamre to koro penjona in idwa chwe mari a idwa chwecho baba uchal kodwa to mama wuodago monyuoli Ai, man jogi dago chon iwacho ni lakini kik itam ng'ama dwa apply omera we jogi apply Eh? we jogi apply kwani abraham ne nigadi Ng'ama to gilendo jacob ne nigadi Jogo lendo.
Gilando ang'o? We mondo akoni gimoro. Ma adwa wacho ka ng'ama ohero o- okawe kaka ohero. Nikech ma platform na an ema keto. In be the lost very platform. Ineno. Ng'ama otimo gimoro gi gire. Moko kwayi kata ngufu ne. Iduoge lando ne nang'o? Mana adier. iwinjo aya jomoko were jogi noromo kendgi ka giyudore sani giwere kendgi in idonje nang'o mane penjo naga mm. eh iyudo ka ng'ato dhi opos ni o oh, omari oluwa gi chode achodo giri mane mochoti in ah jachode ja sawa in giri mane machodo omari choda goni ah chod ah no gini koro nyako bedo bedo frank kech nitie jomoko ma bende gionge gi content to gidwa gi post gimoro mm. ng'ato onge content mm. achiel en gi followers mm -hmm. ariyo onge en gi data mm -hmm. adek simbe ler mm. content to onge go koro ochako manyo gigi omari mana weakness mag omari ok omany ok omany strength eh ndalo moko naywak ni ema jalamo keto na strike onge ng'ama obire ka koro awacho wacha gimoro matin ni ati sawa ema jalamo awenu gino Ng'a- jo- ji koro eko bire we peko na pieri siji kida ko wacho gik moko rachre koro pe diera rea to ndalo mana ywago channel ng'ani ne ni kanye En again ka. eh sani inya yudo bwana ki ipost kata ni bwana ituo Mm. to onge ng'ama biro kata mawach niya ndogo junior kama kama ji opong'i mana gi quick recovery quick recovery quick recovery onge kata ng'ama follow up niya samoro to an gi namba ni Mm. ndogo bwana taneno kiketo kacha ni tuo Mm. kasi En iyudo kanye? iyudo miyo moro Mm. othiedhi otimoni gimoro amora Ting'eni Okochak wan- landi. wan be wan dhano Mm. wan be wan dhano idhi ihero miyoni samoro ihero ahera man ng'iyo koro ugo pichni something of that kind ji ochako gine ndogo donje mon Mon. Dori- sama na pose na tuo Tuo, ma dhako ine. ne bire life na cha ne in kanye Inya yudo, Hmm?
inya yudo ka samoro wadhi e ohanglawani, eh wagoya, diri samoro bedo matek. otuo Otuta. ta Tiyudo nyamama moro be mane oseloso nyapesa. pesa En gi pesa. eh Kuchopo kacha to omuso wu ng'iwnu gik moko ng'iwnu gik moko ng'iwnu gik moko to ka ling' matin ni i Eh. to penye ni i to ma kawuono ji onge kani chuli pesa di kanyise ni aa nono okaw nyar siling' aluf moro piero ariyo mi Om- Ochwadi.
ichwado I- jotugo Ikawo jotugo.
Ichwado gi bwana Chwado- Giguru ot. chwado chwado chwado to nyise ni Eh. odi ni kanye Udi ni kanye. kayole Mm. idh gari ka Eh. to ting'i gi gari moteri nyaka e dhodi Odropi.
odropi Eh.
to nyisi ni an koro adhi Adhi. Omera jok mane oneni kidho gari cha. Oyudo mama. Oyudo mama. Oyudo miyo maduong'. Ema omiyo apenjo niya, mano mama u mane? Molal.
Yapidi eh, eh, inyalo yudo de madongo dongo mabiro kethi kiti tapenjo ni mano da uwe miwacho na koso dawa moro takia. Tafadhali, ah, nadwa ni wadongre uru jothurwa, an aonge gi kamera. to pod aonge gi production maber idayo moro mane oseloso pesane to jogi koni ni ken idayo biye ngimana in ema koro amanyi biye ngimana kik wi wuo- kik wi- kik wi kuodi ni o gibo yawonwa scandal wewa ka giseyawo scandal scandal no wege yawo an mang'e kaka bolore We- we- wegi giyawo an mang'e kaka bolore in bi in bi scandal koro wena Eh. eh, donje ngimana scandal in werigo en koro scandal owerego in nyiewe maziwu maduong' gi data gi data iwe adil gi scandal gari be samoro mirego nyadala Bas. mano ne en in gi gari In- in be chieng' moro kwani ni ng'ane cha nobiro gi Wa- an gari nabiro nairobi manyo pesa Hey. onge ng'ama nya aprocha gi pesa taweyo ni o omari tuoche gel ji tinde tho nyaka gi malaria mano ha Eh, igama igama winjowa kanyo maendi iluongo ne wan ka gi ndogo junior owacho kacha chaendo ni en to ong'ama nie e relation modong' gi te wan gik mwawacho wawacho according to wan un kaka ukawogi be ukawogi according to un ng'ato nowacho niya pach jandiko nyalo pogore gi pach jasomo Mm. ok wan perfect miwa comment piny kanyo to parre kapok imiyowa comment bise support wa eh, kichado ka i- aluwi ayudo kok in follower na to itego ni advisor mano ng'ato ore ibiro ba yuda meanwhile wa, wa supportre uru eh, ng'ata ng'ata mondo ni oko kanyo mondo watchwa we are so grateful adona ka ikaw kindeni Mm. iwuo gi fans gi mm. iwuo gi osiepeni mosebedo ka sapoti mm. nikech uh, magi jok mamiyo wa move on mm. iwinjo mm. wan ka fans onge to wambe waonge mm. kech ok dang' wagoch ne pap lelo mm. to be kata ne wawuoyo e kamera ka ok wanya wuoyo mana ka uh, kwang'e ni jogi onge wang'e ni jogi wuochwa emomiyo wawuoyo so we always appreciate uh, their efforts mm. iwinjo to mm. kata haters wan waherogi mm. nikech mondo mi ng'ato heti ng'ama kia yok nya heti mm. iwinjo ng'ama ineno heti no mano iluongo ni a fan and denial mm. oheri to kodwa yie eh ochalo gi ng'ama ohero nyako moro to nyako ni otame mm. koro chuno no yanye mm. iwinjo oyanye nang'o nikech doko nyok doko nya romo romo gi nyako moro e kor wang'ayo to yanye ni chedh guok Mm. oyanyo nyako nikech nosebedo gi interest en mana ni koro gin gi pogruok moro matin mm. iwinjo koro kaw thuolo ni ende wuog osiepe gi fans mm. mosebedo ka sapoti nyaka koro kuma ichope ni ende mm. mm. ok thuolo manyalo kawo mm. eh, mokwongo anya dwoko ne nyasaye erokamano eh, mar ariyo adwoko ne osiepega mosebet ka sapota te ni ero uru kamano eh, meduru sapota meduru sapota an gadieri nikech eh, mbele ka nyapango gira mo matin but eh, kalure gi 1 2 3 obagni ma mano fans obed kung'eyo ni nyocha pango launching but eh, kalure gachiel ariyo adek launching na obagni Mm. nikech eh, wuod fibe manyocha otelona Mm. to oonge en en Koro loka en loka Mm.
koro ok anyal timo koonge koro irito itim Ma kobiro osiepe fans osagwere ma ji osagwere ma, ma ndogo junior miwa thum mar kaneno ex na to chunya lewa Mm. miwa thumni miwa thumni eh koro thumno ok onyalo wuok ka Wood Phoebe onge nikech en ema en kode Mm. koro akwayo fans ga ni waore uru watulia wariti na kwaro jonjo Warolela, mano mano mpango ma nyasaye nitie gimomiyo nyasaye nokete kamano yes but eh, gima nyalo nyiso fans ga sani ni thum to koro 20 tarik prariyo gauchiel ok anya weu nono Mm. nyaka mi wen nyathum moro achiel matin Mm. but eh, ler man go Mm. ni love song to pod ok agol sani Eh. Eh, sani pod arendo ne matin Eh. sani pod adwa awera awera osiepega Mm. sani koro abiro gi thum moro ni opija Opija. opija k wuod bondo Opija K wuod bondo. mano koro e thum ma koro adwa golo ne jopiny sani Mm. mondo jopiny owinji Opija Kapod- K wuod bondo. Mm. Tum giri juogi. Tum tum. Uwinja. koro ofans ga mag ndogo junior te Mm. eh, akwayo mana support subscribe my youtube channel Mm. i share link sani kwanza adong' matin tachopo 1k in gadi an gi 802 ah bwana Eh, eh, po- po- pong'neuru jamani gi cha cha bwana mondo otim kama cha bwana weuru timo kamano yawa. odong' matin sana Eh, mana 200 kende. only 200 Eh. 200 is not a big issue issue en issue moro matin to wachope wachope Koro- tafadhali subscribe subscribe subscribe kaka iwinjo ni kuong iling pos ing'ama neno gini tafadhali dhie e channel mar ndogo junior subscribe please subscribe Mhm.
koro kisapota anyalo goni erokamano Mm. eh, iwinjo kuma goche inyalo biro imiela ine ni to ndogo junior ni ower nang'o to ower ang'o Mm. ok ni kia mara ndogo junior mara ang'o mara ang'o to ok ichope Yes. Eh, mano kende wach man go koro osiepega duto Eh. agone mana erokamano ging'eny mok anyal kwanogi te Mm. Eh, ging'eny sana lakini kapok adhi to aduoko ne Mary Linda Uma erokamano Mary Linda. eh, Eh, Merilinda- Meri- Merili- Nyocha Merilinda- supporter maber Me- kabisa. Merilinda kata anago ni erokamano nikech clips ga oketo mang'eny kabisa. Eh. Eh, ta aneno ka jothumbe mang'eny bet utiyogo aneno ka oketo mag amiso ma- mano era mwadwaro. Mano era mwadwaro. Mm.
Koro yudo ka ng'ama golo Nyasaye medo. Eh. Eh.
Okay. Mano endi iluongo ni Ndogo Juni mana kaka iwinjo no endo gima inyalo timo ne e osekwayi maber. Dhi kachi subscribe. Subscribe ne oh, mondo mi wan en bende ochope kuma jomoko nitiere. Uh, Eh, ng'ama manya mm, kumoro amora inyalo search Ndogo Junior. Ndogo Junior. namba na mar sim eh, kwera nyalo miyou Ketnegi aketa. Gochna, lakini koro kik igochni kendo eh.
An to ajiwi. Eh, Namba kaw gima itimogo in mihero. eh. Kete pesa. Gi- Gima kik itim, kik ior please call me. Kik i-flash. Gimoro Kik amora i-reverse modong'. Kik igo reverse call. Gimoro amora modong'. Tem gi nambano. Eh, 07 Nono abiriyo. 57 57. 49 Eh. 86

ipenje ni to namba ni banyago gotieno kokone ni "Ah, goye godiochieng' yaye namba no koro kik igo kata godiochieng' to kowinjo ni adi ni gogo samiel mano namba misevi agoni ero kamano ng'ama no ni oko kanyo we want to uh, we want to appreciate you so much for those people who took their time to watch this program it's called super sato and uh, we know very well that you people are so committed but uh,

usiku then we have the super sato every saturday saa mbili so dogo junior kapok owuok konjoge ni every uh, saturday tuko live na mc omari nash kuanzia saa mbili noduoge ni saa ariyo saa adek yudo ka ji osenindo Oh. eh, sani en aena saa ariyo Oh. every saturday tuko live na mc omari nas kuanzia kuanzia saa mbili Usiku. ya usiku mit mar atari ichamo mogo tiwuoch Ichamo mogo tiwuoch. Inyiero mos inyiero mar Bwonya, atari bwonya. ne miya thum mwatiekogo miya ne thum makoro watiekogo bwana eh? watieko thum mane

Alright. Ma be ni malo kocha. O- Iluonge ma iluonge ni Nyara Jeni. Nyara Jeni. Nyara Jeni.